Moien, ech sinn den Apwiss an hie genau bei de Wënzer. Moien, ech sinn den Apwiss a wie sidd dir? Moien, ech sinn de Georges. Firwat brauchs du déi Schéier? Ma d'Schéier déi hu mer am Wäibierg an sech fir ganz vill verschidde Saachen. D'ganzt Joer iwwer brauche mer déi. Dat heescht zum Beispill wa mer d'Riewen schneiden, natierlech kënne mer se do, dat se déi richteg Mooss hunn, oder zréckschneiden, oder wa se ze vill gewuessen, kënne mer se ofschneiden. Wann elo zum Beispill am Joer ze vill gewuess ass a mir wëllen awer, dat méi Loft dertëschent erduerch geet, da brauche mer d'Schéier fir e bëssen eppes erauszeschneiden. Am Hierscht, esou am September oder am Oktober, Kënne mer déi zeideg Drauwe jo liese goen an dofir gi se mat der Schéier ofgeschnidden.
Fir brauchst du déi Maschinn do? Ma dat hei ass an eng speziell Maschinn fir wa mer elo am Fréijoer, ier d'Riewen ufänke mat wuessen, da gi se hei um Drot festgebonnen an da ass déi Maschinn ass dann do fir den Drot ronderëm ze maachen. Da brauche mer deen net mat der Hand ze maachen, mee d'Maschinn hëlleft eis do, dat mer méi séier sinn. Merci.
Firwat hues de däi Beruff gären? Wënzer ass an sech jo e Beruff, deen, dee Kennen deen eenzeg wahrscheinlech net esou gutt, awer et ass an sech e Beruff dee ganz ganz villfälteg ass. Dat heescht mir kënnen e bëssen dobausse schaffen, et ass zwar och hei so richteg kal de Wanter, dat gehéiert och derzou, awer wou et och esou schéin ass wéi haut hei, wann d'Sonn scheint. An dann hu mer awer och Aarbecht dobannen, dat heescht wa mer zum Beispill Drauwe verschaffen oder aus Drauwen der Jus oder Wäin maachen oder zum Beispill Flächen étiquetéieren oder wann. ee Client bäi eis kënnt ass och ëmmer flott, da léiert ee ganz vill Leit kennen an dat ass eigentlech schéin, dat et ganz vill ënnerschiddlech Saache sinn. A wat geschitt elo mat den Drauwen? Majo, da komm mir gi mol bis eriwwer kucken, do hu mer e puer Flächen, wat wou d'Drauwen da verschafft sinn.
Firwat drénke Leit Wein, obwuel et gëfteg ass? De Wäin ass net als ganz gëfteg, mee et ass just den Alkohol, deen am Wäin ass, deen ass net fir jiddweree gesond. Dat heescht haaptsächlech fir d'Kanner eben. Soulaang een erwuessen ass, soll ee keen Alkohol drénken. An déi Erwuessen drénken awer einfach gär Wäin, well en einfach gutt schmaacht. An natierlech soll een do och net dräi Fläschen mateneen drénken, et soll een net ze vill drénken, awer well einfach de Goût ass immens gutt.
Wéi war ass Alkohol am Wein? Majo den Alkohol dee kënnt an sech doraus dran, well fréier haten se jo zum Beispill nach kee Frigo an da war et doraus hunn se op eemol geduecht uh et ass flott wa mer den Drauwen vergäre loossen an aus dem Jus eben Wäin maachen, well dann hält en sech méi laang. Wéi war sinn d'Fläschen donkel? Mir hunn dann d'Fläsche vum Jus, déi ganz wou een duerchsichtegsen, dat een eigentlech gesäit wat dran ass. Mee beim Wäin do hu mer awer déi däischter Fläschen, ganz einfach well dat de Wäin ganz ganz fein a muss geschützt ginn. An da ass haaptsächlech wou mer de Wäin wëlle schützen mat den däischtere Fläschen virun der Sonn, well déi loossen d'Sonn net bis un de Wäin kommen an da bleift de ganze Goût och am Wäin dran. An dofir hu mer déi däischter Fläschen. An wann der wëllt, kënne mer elo nach kucken, wéi dann de Goût nach do ass. Fir eech elo net am Wäin, mee dann hu mer de Jus. Da kënne mer emol schmaachen.
Merci fir dee schéinen Dag. Ech hoffen, et huet Iech och gefall. A bis nächst Kéier. An ech maache elo e bëssen.